FM. Zwino ro vhona zwi zwa ndeme uri ri dzule navho na musi ka mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ri pfe zwinzhi khavho vha dovhe vha vhe ṱhuṱhuwedzo kha matshudeni a maṱiriki wa ṅwaha wa gidi mbili fumbili rathi zwino ha vha vhe nda dzule navho na musi ri na mutshidzi audrey ramova ane a bva khwevha commercial school ane a vha uri ene o wana 300 out of 300 hafhanoni kha accounting a dovha hafhu a wana dzi distinctions dza 6 dza, dza rathi a dovha fha wana awadi muthetsheliso wa phalaphala fm ye vha tshi khou imelela vundu la limpopo ri dovha fhura vha eh, na maḓuvha stephen munyai ane a bva thohoyanḓou secondary school ane ene o wana dzi distinctions dza seven a da vhuwa hafhu avha eh, muṅwe wa matshudeni vhane vha vhori vho shuma zwavhuḓi nga maanḓesa eh, ri dovha hafhu ra vha na ndivhuweni rodney fhedzisani ane a bva thengwe high school ane vhori na ene u bvisa dzi distinctions dza seven eh, a dovha hafhu a vha eh, vhuimo ha vhuvhili ri tshi lavhelesa accounting hafha eh, ri tshi khou lavhelesa afrika tshipembe ḽoṱhe thetshelesi wa phalaphala fm u tshi khou zwi amba u nga si kone u pfha nga raha u khou si khou amba upfi dzi distinctions dza six dza seven vha vha vho shuma nga maanḓa havha vhana ndi ngazwo ro ri ri dzule navho namusi uri kone u pfha zwinzhi uri vha ḓa vha zwi konisa hani ngauri u tshi pfha muthu a tshi amba ngauri totala zwi sokou pfala zwithu zwine zwa vha uri zwi nga zwi konadzei fhedzi arali vho dzula afhanoni vho zwi kona vhe vho ni ḓo balelwa ngani vhewe ndi khou ni ṱanganedza kha mbekamishumo ya roḓigeḓe ai ni si tsha mpindula ro vha ri khou tou sea ri khou tou amba mafhungo hanefha okay um tsho tou thoma thoma ri khou tama uni fhululedza kha mushumo muhulwane we na u ita nga maanḓa um ndi khou humbula uri ni khumisele kha ḓuvha ḽe na tou wana ṱhingo

lwa tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa zwino ndo vha ndi khou zwi ḓivha uri u swikelela hezwi zwithu u wana heḽa kholo zwi ḓo vha zwithu zwa nṱhesa kha kha nṋe ai ndo ḓi vuwa ḽi a ḓuvha ndi khou ri ndi songo humbulesa nga mafhungo nda ya lufherani lwo vhona theḽevishini nda vha ndo ḓi dzula haningei ndi khou ndi ḓo vha ndi khou vhona tv uri ndi sa humbulese nga aḽa mafhungo ndi nga ḓi tou ri ndi a dzula ndi khou founelwa nga nomboro dzine thi dzi ḓivhi i want to know ndi khou tou zwi pfha uri haya na maṅwe vhafa ndo ri ndi tshi fara hapfhi ndi rine from the department of basic education ndo bvela nnḓa nda thoma nda ganama kha phevi nda sedza muyani thoma ndo ndo bvela ndo ṱanganidza uri zwi khou itea kha nṋe naa ḽiḽa ḓuvha ndi a zwi humbula e mme anga wa vha nnḓa khotsi anga wa vha khou bva thoma nda gidimela kha mukalaha ra ḓi to thoma vho ra ḓi to fara navho nda dovha futhi nda vhuya fhasi ndo vha ḓuvha ḽa ḽa nṱhesa vhutshiloni yanga to amba ngoho mm.
ene um nṋe nda songo zwi lavhelela like na luthihi ndo vha ndo to lindela uri okay results dzi khou bva zwino zwo ri ndo phasa ndi khou zwiḓivha but then ndo lindela uri ndo phasisa hani um ndo founelwa nga ḽavhuṋa nga dzi eight dza january um nda ndi khou tou bva u vhuya ndi khou bva u dalela mungana wanga um nda ndo dzula phoshoni ḽa college dzhene ende ya identifya nga true caller but then i tshi identify i thought uri ndi wrong number ngori okay u muthu a thi muḓivhi khomfonela nda fhindula iḽa founu ndi tshi fhindula nda thoma nda sendela murahu nyana ngori ndi ovha nda ndi fhethu hune havha na phosha ndi khou amba ngala ori audrey tshiṅwe tshifhinga ndi a ṅwala zwa uri ndi nele dzina ngori ndi dzina ḽa tshikhuwa thi vhudzesi ngalo a vha khou zama u amba eh, tshifani nda kona u sedza uri okay u khou amba na nṋe a kona uri you were invited by the minister of basic education ndi sathu fana na tshina tshithihi nda mbo ḓi thoma u lila ngauri ho vha zwi zwithu zwine a thi ngo zwi a thi ngo zwi lavhelela um after that nda kona u fha miyanga founu uri hu vhe vhone vho no fhindula ngori nṋe ndo vha ndi si tsha kona ndi uri ndo ṱanganana ndi kho soko lila ndi uri ya it was just amazing maḓuvha
nṋe ndi kha ḓi to ḽi humbulela ḓuvha ovho ḽa ovho ḽa vhuna nda ndi si hayani ndo yo dala makhulu anga ro soko dzula hanefhaḽa nṱha ḽi tshi khou ita hanefho nga tshikovhelelo a dzhena kholo nda ri ndi to thoma nda tsheruwa nyana ngori a thi khou vhuya nda ḓivha na zwa uri hu nga vha hu nyi hu khou itea mini ndi tshi fara iḽa kholo ola muthu a vha khou ḓiṱalutshedza vha khou amba zwezwi zwa uri u khou bva kha kha department of basic education a mumbuloni zwa to click uri ha ndi ndi zwone zwe ra vha ro lindela zwone ngori nda ndi tshi ḓi dzula ndi tshi ita ndi tshi tsheka founu uri ndi songo vha nda miss call hone nda sa u tevhelele murahu ngori mini ndi zwithu zwe u bva ṅwaha u tshi thoma ro vha ri khou shuma ro sedza zwone uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha zwithu zwa so zwi nga itea ri tshi khou shumela ai ndi tshi tou wani iḽa kholo ei ah, ndi tshi ndi kha ḓi tou zwi humbula ei muvhili wanga nda pfa ndi tshi nga ndi khou fhela maanḓa nyana so nda kona u vhuya muhumbuloni wanga uri ya zwi khou itea zwa vhukuma nda sa khou tenda uri zwa vhukuma zwi khou itea eh, nda kona u tenda ndi tshi fhedza u drope ḽa kholo a kona u vha u khou dzhena kholo i khou bva kha khotsi yanga vha tshi khou confirma ngori houḽa muthu o thoma na vha sa khou ngwana o thoma a founela khavho vha vha khou mbudza uri ni ḓo wana kholo ya so na so ya so ndi kona u vha ndi khou vhudza uri kholo ndo ni i wana Eh, ndo vha ndo takala nga maanḓa ḽi a ḓuwa Eh. Em, ndi khou nyongo ḓa ngeno kha kha ndivhu weni uri ndi khou humbula uri ni vhe weni thome ngo ḓi ṱalusa uri vhe weni bva ngafhi um ni ri ṱalutshedze na uri madzina a vhabebi vha vheiwe ngori vho thetshelesa ḓe mara ri khou ṱoḓa u tou ni ḓivha khwine aiwa nṋe nga madzina ndi pfi fhedzisani ndi vhueni rodney ndi mutukana wa mulodi tsini na tshilamba ndo ḓi dzhena ni ngei tshikolo thengo u bva grade ya vhumalo swika ya vhufumi mbili um, khotsi anga vha pfi ndi vhueni navho vho ḓiṋea dzina fhedzi vhana ḽa tshikhuwa ḽi no pfi robert zwine ri nga ri dzi initial dzanga navho dzi tou fana kokotolo me anga vha pfi luambo clara uh, ndi muthu ane nga kha muṱani wanga na uri sa tu dzula ri roṱhe vho ayi wa vha u vhona zwo ri afho ndi muṱa wononi um thi muthu uno to dinavho ndi muthu o funa u sea Naho zwiṅwe zwifhinga ndi ndoṱhe vho ndi tshi nga ndo ri nga ḓungufhala u vha hone muthu o funa u ḓitakalela muthu a muthu a sa diniho mara ndi vhone arali na muthu no dina a nga vho ḓi amba radi yo no ri wa dina ndi vho tou vhudzisavho uri na muthu na nga ḓi amba uri nṋe ndi a dina okay a ri pfuke mara mishumo yawe i khou ri sumbedza uri zwa kuma kuma ha dini
um nṋe ndi mutshidzi audrey ramova ndi bva muleḓane black j nda dzhena tshikolo khwevha commercial school tshine tsha wanala shandima uh, vhabebi vhanga mianga vha pfhi takalani nṋe tshavha khotsi anga vha pfhi mukhwantheli ramova um nṋe ndi muthu ane ndi nga si zwifhe nṋe ndi na phosho mara ndi na phosho kha vhathu ane ndo vha ḓowela ndi muthu ane a funa u dzula a khou sea a khou tshina fhedzi arali ndi fhethu hune a thi ngo ḓowela vhathu ndi a fhumula vha nga pfha ungari ndi a shona ndi muthu a so dini na nṋe mara ndi zwone muthu ane wa dina nga so ḓi ambe vhathuni uri wa dina
maḓuvha ah, nṋe ndi pfhi munyaye maḓuvha steven sa hoyu hanefha o dzula tsini na nṋe ndi bva muleḓane block j Ndo dzhena tshikolo Thohoyandou Secondary School u bva kha grade ya vhumalo u vhuya swika kha grade ya vhufumi mbili mahoḽa um, na vhabebi vhanga ndi vho Munyai Emmanuel na Matodzi Constance um, nṋe ndi muthu ane a thi tuvha muthu wo tou ambesaho ndi muthu a sa dini ndi muthu ane ndi ḓifunela u sokou dzula nda vha ndi khou tou ṱalela ndi khou vhona zwine zwa khou itea thi muthu wo tou dzhenelelesa kha zwithu
zwino ndi khou tama u ḓivha kha vheu uri musi ni tshi lavhelesa ṅwaha wa vheiwe wa maṱiriki wa ṅwaha gidimbili fumbili ṱhanu 2025 ndi mini tshe tsha tou vhesa khaedu kha vheiwe ri tshi khou lavhelesa zwoṱhe na dzithero na zwithu zwoṱhe ṅwaha wa vheiwe woṱhe ri tshi khou lavhelesa ṅwaha wa maṱiriki hei mbudzo i konḓaho vhukuma nṋe ndi nga ri nga kha nṋe o vha maneto mani ai maneto ndi zwithu zwa vhukuma ngauri maṱiriki e maṱiriki ndi ṅwaha mulapfhu u dzula u tshikolo ri khou dzhena nga matsheloni ra bva ḽono kovhela mugivhela ndi tshikolo hu na dzi kiḽasi nyengedzedzo dzine ra khou ita zwino ndi nga tou ri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhutshilo hanga ho vha ho tshikolo zwine zwo ḓinyita uri ndi swike kha zwiṅwe zwifhinga zwine nda khou zwi pfha zwa uri muvhili wanga u khou balelwa u ṱanganedza u khou balelwa u konḓelela zwine zwa khou itea zwino ḓivha na zwifhinga zwine nda nda tea u ṋanga uri ndi khou vhea tshikolo phanḓa na kana ndi khou vhea zwine muvhili wanga wa khou mbudza zwone phanḓa na zwine zwi a vha khaedu muthu ane wa vha na zwithu zwine wa khou shumela zwithu zwine wa khou nyaga u swikelela ngori u ḓi sokou pfha u nga ri nga tshifhinga tshine a u khou ita tshithu hu na muṅwe vhone a khou ita zwiṅwe ende zwenezwo zwi nga fhedzisela zwi khou ita uri a fhedze a khou fhenya kha zwezwo zwine na nga ḓivha ni khou vhambedzana khazwo zwiṅwe zwine nda nga ri zwo ḓivha khaedu kha nṋe ndi ndi u ṱoḓa u give up ngauri Sa musi ndo ḓivhetshela tshipikwa tsha uri mafheloni a ṅwaha kana ṅwakani ndi khou nyaga u ḓivhona ndi khou ṱuwa national ho vha ho ḓivha na zwiṅwe zwipikwa zwa short term zwine ndo vha ndo ḓivhetshela zwone first quarter ndi kha ḓi humbula ndo vha ndo ḓivhetshela zwa uri ndi khou nyaga u ḓiwanela 95 percent average aiwa thi ngo vhuya nda i kwamavho zwino zwo vha zwithu zwine zwa mbudza uri arali nṋe ndi khou balela u swikelela izwi nṋe ni zwino nga themo ine ya ita u konḓavho ri khou vhambedzana dziṅwe zwiḽa zwiṅwe zwihulwanesa ndi ḓo vhuya nda kona u zwi swikelela na fhedzi hawa ro vha ri khou ḓi takusa na musi rowa ra dovha ra ra ra ra lavhelesa ya vhuvhili kotara zwa ḓi bala ra lavhelesa ya vhuraru fhedzi ya zwa ḓi fhedzisela zwo swikelela zwina tou nga ri tshifhinga tshi a shuma u ḓiwana a tshi khou vhidziwa kha national ho vhu tshiṅwe tsha tshipikwa tshawe nṋe ndi nga si zwifhe ndi zwithu zwine nda vha nda khou zwi ṱhoga um nda vha ḓivhusa vhabebi vhanga na muṱa wanga ndi ambula ḽiṅwe ḓuvha ro dzula ro ḓo ḓi dzulela nṱha ndo ḓi vha ṱalutshedza uri vha songo vhilaela nga tshelede dza tshikolo ri khou ṱuwa huṅwe fhethu aiwa khaladzi anga ndi ya humbula nga november a tshi mbudza zwa uri a ri ṱuwa ṱhoya nḓowa a yo renga sutu ri khou ṱuwa nda pfa ngoho a tshi kona rothodza mbilu ngauri arali nda sa ya zwino no renga na sutu u khou mpangela mutsiko um ndi ya humbula nga maḓuvha ndi ndi ḽa vhuṋa ḽa before friday ye nda founelwa ngayo u khou mpfounela u khou mbusa uri no no founelwana ndi ri ah, u khou mpangela mutsiko ngori ndi zwithu zwine nda ndo ḓivha ṱalutshedza uri hezwi uri u ḓo kona u zwi swikelela dzikhonani mm. dzanga vha vha tshi mbidza uri nationala a si zwithu zwine nda zwiva vha tshi mbidza uri nationala vha tshi mbidza uri ayiwa ri a zwiḓo zwa uri ini ni khou ṱuwa thi ndi ambuda na ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi khou ḓivhilaela nga results zwone muhumbuloni wanga a thi khou vhilaela nga results ndi khou vhilaela ngo founela no sa founeli vha ḓi mbudza uri oh, ini ngori nga musumbuluwo ni ḓo vha ni tshavheni kha televishini aiwa nṋe ndi nga si zwipfe ndi a livhuwa ngo mm, dzikhonani dzanga mm. vha vhathu vhane vha vha na lutendo nga kha nṋe vhadededzi vhanga vhadededzi vhanga vha vha tshi dzulela u mbudza tshikoloni uri ini nini muthu ane ane a khou ḓo risa huṅwe fhethu zwine hezwo ngoho zwi to nsumbeseza uri ya arali hu na vhathu vhane vha u tikedza vhathu vhane vha vha murahu ha iwe awe zwithu zwoṱhe zwi a konadzea mm. ndi tshi lidziwa palapala fm a tovha mafhungo ane a tea u vha ṱhuṱhuwedzo na kha vheo matshudeni vhane na vha kha murole wa vhufumi na vhuvhili um kha murole wa vhufumi na vhuvhili na ṅwaha kha ṅwaha gidi mbili fumbili rathi fhedzi na tshifhinga muḓi itela fumbili wa minete ndi bva kha vhara ya vhumalo Kha ri thome ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya fhedzi ri ri tshi sa phanḓa bva kha mutshidzi na maḓuvha uri vhone vho ndi dzifhio khaedu dzine dza vhori dzo vha lemelesa kha ṅwaha fhiraho musi vha kha ṅwaha wa maṱiriki vha songo hangwa nomboro ndi 086 3002503 ro thoma ra ri e
vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha dstv audio bouquet tsha channel 811 kana vha ri dalela kha www parapara fm co

ndi phalaphala fm fumbili nthihi wa minete ndi bva kha wara ya vhumalo ndi phalaphala fm ya koperasi ya khasho ya la afurika tshipembe mbekamishumondi ro ḓigeḓa ṋamusi ro dzula ḓigeḓa ro ḓigeḓa ḽa vhuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na miss p kha uri fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule sabc auditorium Ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso R at sabc dot co dot za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen. phalaphala fm i tamela mashudu vhagudiswa vhoṱhe vho shumaho zwavhuḓi na vho kundelwaho kha milingo i fhiraho u sala murahu wa zwiambu sa swika vho kundelwaho vha tou finyadza khwaṱha musi yo uno ṅwaha u tshi kha ḓi bva u thoma ngeno vho shumaho zwavhuḓi vha tshi fanela u vha na vhuḓifari khathihi na wanana na zwine vha khou yela zwone magudedzini phalaphala fm i ri ṅwaha wavhuḓi wa mvelaphanḓa kha vhagudiswa vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha dstv audio bouquet tsha channel 811 kana vha ri dalela kha www phalaphalafm co za

fumbili ina wa minete ndi bva kha vhorai vhumalo ndi phalaphala fm ya koperasi ya khasho ya lafurika tshipembe na musi kha mbekanyamushumisho ya ro ḓigeḓa ro dzula na aḽa matshudeni e ra ḓo vha vhona kha thelevishini nga ḽa vhufumi mbili ḽa ṅwedzi wa phando ṅwa wa gidi mbili fumbili rathi he vha vha tshi khou ḓivhadziwa uri vhaṅwe vha matshudeni vhane vho shuma zwavhuḓi nga maanḓa vha nga vha lavhelesa havhanoni ndi vhana vhashu vhane fhayani vhane ro ḓi tou vha vhona vha tshi khou ḓi ya tshikoloni eh, vha dzula tsini vha nga ḓi ri vhudza uri a ro tou vha vhona vha khou vuwa vha tshi ya tshikoloni tshifhinga tshoṱhe zwino ro dzula navho ṋamusi uri vha kone u vha ṱuṱuwedzo kha maṅwe matshudeni vha zwi vhone zwo ri nga ngoho zwi a konadzea eh, ha matshudeni mutshilesi wa phalaphala fm eh, ndo dzula na eh, ndivhuweni rodney fhedzisani eh, maḓuvha stephen munyai khathihi na mutshidzi odri ramova mutshidzi kha nṱalutshedze uri ene ndi ifhio khaedu kana dzikhaedu dze a vha nadzo musi a tshi kha murole wa kufumi na muvhili maṱiriki ṅwaha u fhiraho gidi mbili fumbili ṱhanu um khaedu dze nda ṱangana nadzo vhunzhi hadzo ndi nga amba nga tshifhinga sa zwe ndi wene amba zwone um ni kha grade twelve hu vha hu si na tshifhinga ndi uri ni vha ni khou bva tshikoloni ni khou vhuya ni khou tou dovha na vhala futhi um nṋe ndi nga ri ndo vha ndi tshi eḓela arali khou pfhi ndo eḓelesa ndo eḓela four hours ende nṋe ndi muthu ane u funa khofe nga maanḓa lune miyanga vho tea u vha vhone vhane tshifhinga tshoṱhe nda ḓela vha to to mvusa uri okay ndi kho to to vuwa zwino nda vhala um u kha thenda morning studies u tshi bva tshikoloni hu na afternoon wa dovha wa ya extra class wa dovha wa vhuya um zwo vha zwithu zwine zwi a lemela na kha muvhili ngauri u vha u songo ḓowela u tshila ngauri u uri ni ḓuvha na ḓuvha ni vhe ni khou ita ngo ralo ngauri grade eleven um a i to vha na mushumo munzhi u fana na mini na grade twelve um vhunzhi ha dzikhaedu ni nga amba nga ha uri a ho ḓa vha na tshifhinga tshe maraga dzanga dza thoma u u vha fhasi um ndi nga ri ngauri nda ndi khou lavhelela okay Uh, maraga dzanga ndi khou ṱoḓa uri khamusi ndi ḓiwane ndi kha national ngauri ndi zwithu zwine u bva ndi tshe muṱuku ndo vha ndi tshi zwi tama ṅwaha muṅwe na muṅwe ndo vha ndi tshi ṱalela television ndi khou vha ṱalela ndi khou ri uh, gugu na nṋe ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo mbona nge ngauri uh, zwithu zwine nda ndi khou ṱoḓa zwone ndi zwa uri ndi ḓiwane ndi khou dzhena tshikolo vha songo vhuya vha badela na peni uh, o vha zwiwe zwithu zwine na vhadededzi vha nṱuṱuwedza tshikoloni uri na phasa zwavhuḓi dzi bazari dzi ḓo to ni lwela ni ḓo ya kha yunivesithi ine na khou ṱoḓa yone ende vhathu vha ḓo vha ḓo to ni sumba uri ho oh, ndi ola musidzana we ra ri tshi ita mini ri tshi dzhena naye tshikolo um mara zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri muṱa wanga vho nṱuṱuwedza nga maanḓa vho vha na nṋe um vha ita nga nḓila dzoṱhe zwo ri zwoṱhe zwine nda khou zwi ṱoḓa ndi zwi wane arali mabambiri o printiwaho dzi resource dza tshikolo zwoṱhe ndi zwi wane um vho vha vhone vho nthusa nga maanḓa na extra class yo nthusa nga maanḓa especially for accounting um vho nthusa nga uri vho ngudisa uri uh, ndi vhe hani prepared for for exam and i feel like ndi zwone zwe zwa nthusa uri ndi tsho ṅwala ndi vhe ndi vhe prepared mara zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri um ho vha na tshifhinga tshe nda ndi khou ṱoḓa give up uri khamusi ho muloro une nda vha nawo wa uri ndi ḓo ḓiwana ndi yunivesithi ya nṱha maybe a zwo nga tsha konadzea ngauri zwi vha zwi khou vhonala kha maraga uri maraga dzi khou thoma u tsa ende a dzi khou a dzi khou gonya ende ṅwaha u tshi khou fhela nga hetsho tshifhinga zwino ndi vho laṱa fhulufhelo uri kani zwiḽa zwithu zwe nda vha ndi khou zwi lavhelela zwi ḓo konadzea a zwi nga konadzee ende nga hetsho tshifhinga ho vha tshifhinga tshine Vhadededzi vha kho vha kho zama nga nḓila dzoṱhe zwo ri vha ntikedze uri zwa vhukuma kuma ndi zwi ḓo itea ndi kha ḓi zwi humbula ndi lidziwa nga vha accounting a ro vha ri na meeting vha tshi amba vha ri um ri ḓo ni vhona kha kha kha kha national ende zwo no vhaisa ndi zwo ri musi na iwe muṋe wo no vhudza vhathu uri u khou ḓo vha kha national nga tsho tshifhinga ndo no vhudza na vhoprincipal uri ndi khou ḓo vha kha national maḓuvha ya january i khou swika maḓuvha a khou sendela a u thivha na tshithu um zwa ḓo mbaisa nga maanḓa u ḓivha uri ndo soko promisa vhathu zwithu zwine a thi ngo tsha kona u u zwi bveledza ngauri vhathu vha vha vho lindela uri ee aḽa mafhungo na hayani abe vha khou mbudzisa uri ah zwino luṱingo lu si tsha dzhena luṱingo lu si tsha dzhena ah, fhedzi ḓuvha ḽe nda foineliwa ndi hone he nda zwi vhona zwori zwa vhukuma zwa vhukuma vhathu vha hashu vho takala nga maanḓa ndo takala uri ndo kona u vha takadza a thi ngo vha shonisa na luthihi zwe vha vho lavhelela zwone zwo konodzea zwo konadzea uri nṋe ndi ḓiwane ndi nṋe wo thoma hashu u ḓiwana ndi khou ya ndi khou ya yunivesithi ende ndi khou ya yunivesithi nga mahala vha songo bvisa na peni kane nṋe a tshi vho vhidziwa upfhi national haya a sa vhidzi national mara vha vho zwi lavhelela maḓuvha kha ene vho ah, nṋe khaedu khulwanese nda ṱangana nayo ṅwaha woṱhe ndi ya mutsiko ndi nga amba uri sa zwe hoyu a amba uri musi vhadeledzi na vhana vha tshikolo vhathu vhoṱhe vho ni lavhelela vho ni sedza ei zwi na ṅwe mutsiko muhulu nga maanḓa ndi nga ḓi tou zwi humbula a u bva mathomoni a ṅwaha ndi tshi khou ita dzi target ndi tshi khou u ita zwa uri mini uri kha musi ndi vhuye ndi swike ndi tou vha ndi tshi khou ndi tshi khou fhaṱa nga zwiṱuku nga zwiṱuku nga zwiṱuku and then uh, nga kotara yo thoma ndi kha ḓi zwi humbula um, nda bva ndi position 14 kha district so hezwiḽa zwithu ei zwo vha na iṅwe effect ine ya to ya tonga ya ya tsitsela fhasi nyana uri ei zwi nga vha na zwiḽa zwithu na si tsha zwi swikelela fhedzi ya nda to soko zwi farelela nda ri epa ndi ndi dovhe futhi and then kotara ya vhuvhili nda ḓa kha position six kha district so nda vha ndi khou thoma humbulo uri e abe district ndi zwithu zwiṱuku badi ende national zwi vhathu vha vho no ḓala na mini so zwiḽa zwithu Sa mpha mutsiko mara uḽa mutsiko nda u shumisa uri mini ndi u mphe maanḓa ndi vhale ngawo and then kotara ya vhuraru nda ya kha position four kha district so nda thoma u zwi vhona uri ndi khou gonya nga zwiṱuku nga zwiṱuku so hezwiḽa zwithu oḽa mutsiko nda kona u shandukisa wa vha maanḓa ndi khou shumisa uri ndi vhale ngawo ndi vhe na maanḓa uri ndi ise phanḓa naho zwi tshi ita zwi tshi nga a zwi khou tou vhonala uri nḓila yo livha gai fhedziha vhadededzi vho vha tshi khou sapota hange tshikoloni nda tshi vho tou vhidzwa upfhi obvious zwino hezwiḽa zwithu zwo vha zwi tshi ita uri ni na musi ni tshi dzula fhasi ni tshi ri ni khou vhala ni zwi humbulo uri e habe hu na shango hu na vhathu vho ni sedzaho ngo zwi vhona zwithu zwa so ni tea u swika ni tea u bveledzisa hezwiḽa zwithu ngori ni nga sokou pfha nga u ya national zwi ḓo vha dakalo kha ine muṋe fhedzi fhedziha zwa fhedza zwi khou ita dakalo kha vhathu vhanzhi nga maanḓa so zwiḽa zwithu zwo vha zwi tshi ṋea maanḓa uri ndi ḓi isa phanḓa tshiṅwe tshithu tsho nthusa uri ndi kundo ḽa mutsiko ho vha hu u ḓisendedza kha mudzimu nda vha ndi tshi imeka sho uri zwezwo mutsiko u tshi nga u khou vhesa na maanḓa manzhi nda thoma nda gwadama nda amba na mudzimu vhudza uri ndi khou ṱoḓa u bveledzisa phanḓa kha hezwi zwithu zwi vha zwi tshi ita uri ndi pfhe na nṋe muṋe ndi na maanḓa 086 002503 kana vha shumisa x at msp underscore dj kana hanefho kha phalaphala fm ri na no misi yoṱhe vha vhusedzi mbudziso dzine vha vha nadzo ndi vhona ungari itshi tshi tovha tshone tshifhinga tsho ri na vheiwe sa matshudeni ḓani pfe kha khali dzo bikaho vhone vhaṋe vhane vha khou tou amba nga milomo yavho vhe vha swikelela heyo milori ine na vheiwe na nga vhani nayo tshine tsha khou tou ntakadzisa nga maanḓa ndi tsho uri noṱhe hafho no no sumbedzisa fhungo ḽo uri ho vha na tshifhinga tshe na pfha uri ni khou ṱoḓo nyama fhedzi a ni ngo tenda zwi tshi ni sendedza murahu vhaṅwe vha vhe no tou vhona na maraga dza vhewe dzi tshi khou tsa ni sa khou kona u swikelela zwe na ni khou ḓipfisa uri ni khou ṱoḓa u swikelela zwone zwine zwa vha uri zwi tea u vha ṱhuṱhuwedzo na kha vheiwe ne na khou thetshelesa 086 0002503 um maḓuvha ndi khou tama u ḓivha kha ene ri sathu dzhia ṱhingo uri distinctions dza seven mm. o zwi konani um distinction dza seven eh, zwi ndi nga amba uri ndo zwi konesa nga maanḓa kha u balance ngori u nga wana uri iṅwe khaedu ine vhana vha zwikolo vha vha nayo ndi u focusa khamusi kha subject ine ene muṋe a pfha uri u a i takalela eh, zwiḽa zwithu zwi a khakhisa nyana ngori ni ḓo kona heiḽa mare dziṅwe dza sala murahu Zwino zwi vhuya murahu kha u ḓiṋea tshifhinga na u dzudzanya tshifhinga tsha zwine nga tshikhuwa ndi time management so ni tea u pulana uri ndi na subject dza seven uh, arali ndi kha ndi na kha vhege ndi na awara dza so dza u vhala ndi tea u dzi ndi nga ri u dzi distribute ya u dzi khethekanya mm. uri ine ya mpha khaedu ndi ifhe khamusi tshifhinga tshinzhi nga u ralo ngo ralo 086 0002503 phalaphala lokobera ah urini na nṋe ndi hone ri hone ri nga vhudzisa haningei
awa tshoṱhe a ro takala takala
ah vha khou pfala kha vha vhudzise mbudziso kana vha tou ṱuṱuwedza

ah 086 002503 muchidzi 300 out of 300 ka accounting zvikombori enowana dzothe ka accounting accounting hu eh, vha hu ṱangana dzimbalo na zwithu zwinzhi zwo yaho ngo fhambana kha kha iyo thero kha ri ḓo lavhelesa uri o zwi kona hani nahone musi a tshi wana um eh, maragadzina dzawe dzi tshi khou ri 300 out of 330 a pfa mini nga ngomu hawe a amba ngoho accounting yo vha ine vhukati ha ṅwaha ro vha ri khou lwisana nga maanḓa um ndi kha ḓi zumbula nga themu yo thoma nda ndo wana 97 percent and then i tshi ri themu two themu three maraga dza thoma u dropa ndi khou tshimbila kha vho eighteen mini hanefha um nda kona u ḓivhudza uri okay um accounting ndi subject ine nda i funa u fhira dzoṱhe dzine nda vha nadzo a nda ḓivhudza uri hei subject arali siko kondedzea kha ndi wane hundred percent ho vha zwithu zwine ndi khou ita ndi khou practice ndo vha ndi khou tou ḓivhudza zwa uri ndi khou ṱoḓa u wana hundred percent khayo um ndo tea u tshintsha na zwistrategy zwe nda ndi khou zwi shumisa nda tsheka uri ndi gai hune nda khou ita hone vhukhakhi uri ndi kone u u vhu shandukisa uri ndi kone u wana ndi khou ṅwala zwavhuḓi mulingo wo fhedzisela ndi tshi u ḓivha zwi wana zwa uri ndo wana three hundred out of three hundred kha accounting ndo vha ndo takala nga maanḓa ngauri zwo sumbedza uri zwe nda vha ndi khou ṱoḓa zwe nda zwi shumela ho vha na malamba Aswo zwo sumbedza uri a thi ngo u u sacrificer u sa eḓela mahala. Zwo sumbedza uri mme anga vha khou mvusa, makhulu anga vha khou nrabelela ḓuvha na ḓuvha ndi khou ṅwala. Zwo shuma, ho vha na zwe zwa itea. Ndi khou takala na uri vhathu vhoṱhe vha vha vha vha khou ntikedza Ndo kona u vha sumbedza zwa uri thikhedzo yavho yo shuma. Zwe vha vha khou vha khou lavhelela kha nṋe ndo kona ndo kona u zwi swikisa especially kha shango ḽoṱhe nda ndi kha musi province e nda ndo zwi lavhelela mara national ndo vha ndi songo zwi lavhelela nga maanḓa ngauri accounting yo introducer this year uri i khou thoma u vha category ine ya khou ya khou awadiwa ngori yo vha i siho zwine zwa khou amba zwa uri nṋe ndi nṋe wo thoma u awadiwa top achiever kha accounting lo thoma zwi khou ro thoma zwine zwo vha zwithu zwine zwo ntakadza nga maanḓa ngauri zwi khou ḓo nyitela history na musi ndo no aluwa zwi khou ḓo vha na kha uh, arali ri khou ri ndi khou ṱoḓa mushumo vha khou ḓo kona u zwi vhona zwa uri ho muthu nga ho nga o awadelwa uh, mushumo wawe wo ralo no ralo

ri khou livhuwa nga ri khou livhuwa nga maanḓa kha vhe madekwana vhuḓi zwino na vhewo matshudeni vhewo vhaṋei ni songo shavha vha ni tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo vhewo vhaṋe ni tou ḓivhudzisela 086 002503 phalaphala lokovhela ndi musi ri tshi khou tou vhidza matshudeni vhone vhaṋe uri vha ḓe vha vhe tshipiḓa um tsha ino mbekanyamushumo phalaphala

mistake ah ndi kuimba nanyi rudzani ra dzila ni tshi sa lu riverside Mhm, khe matshudeni
Eh, avho vhathu u- zwavhuḓi zwi a khoḓiwa Mhm. lune vho ri khou tama nga maanḓa na vhone vha tshi vha na tshifhinga tsho tou ṱuṱuwedza vhathu vhane vha kama vhane vha vha kama ṱiriki zwa zwino Mhm.
vho fhedza muthetshelesi hai a thi tsha tou vha wana zwavhuḓi fhedzi um kha ri fara nefho eh, lupenyo ri thome ri yo rengisa musi ri tshi vhuya ri ḓo kona u vhuya ri tshi dzhia dziṱhingo ri dovha fhu ra isa phanḓa no amba na vhaeni vhashu vhe ra ḓigeḓa navho ṋamusi muthetshelesi wa phalaphala fm musi ri tshi vhuya fhedzi ri isa phanḓa na ino nyambedzano yashu ri tshi tama u pfesesa uri vha- vha vha zwi kona konisa hani ri dovhe ri pfe uri u bva hafha vha khou ya hafhi ri ḓivhe na zwa uri vha khou yo gudela mini u bva hafha noni thetshelesi ro thoma ra fhira nga hafha
phalaphala fm i tamela mashudu vhagudiswa vhoṱhe vho shumaho zwavhuḓi na vho kundelwaho kha milingo i fhiraho u sala murahu ha zwiambu sa swika vho kundelwaho vha tou finyadza khwaṱha musi yo uno ṅwaha u tshi kha ḓi bva u thoma ngeno vho shumaho zwavhuḓi vha tshi fanela u vha na vhuḓifari khathihi na wanana na zwine vha khou yela zwone magudedzini phalaphala fm i ri ṅwaha wavhuḓi wa mvelaphanḓa kha vhagudiswa Nga hetshi tshifhinga tsha dzimvula dzo ambarelaho zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽa Limpopo, ri tama u tsivhudza vhadzulapo uri vha vhe fhethu ho tsireledzeaho, vha londe hune vhana vha tamba hone, vha si tende vha tshi tambela maḓini a dzimvula zwi khombo zwiṅwe hafhu ri si kombetshedza u dzhena maḓini mahulu dzibadani nga dzigoloi dzashu phalaphala fm i vhea tsireledzo ya vhathetshelesi na muthu muṅwe na muṅwe phanḓa ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa ḽavhuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na miss p kha phalaphala fm fumbili wa minete ndi liba kha wara ya vhuṱahe ndi phalaphala fm yako press ya kha shela afurika tshipembe ri kha ḓisa phanḓa no ḓigeḓa na matshudeni ashu vhane vha khou ri vhudza uri vho zwi konisa hani eh, ndi vhuweni u pfhi ni wa vhuvhili kha muthu o shumaho zwavhuḓi nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa eh, national eh, no zwi konisa hani hone na ḓipfani musi ni tshi khou pfha ayo mafhungo avhuḓi nga u ralo
aiwa ndi khou livhuwa msp sa zwe nda vha ndo amba ndi zwithu zwine ndo vha ndi khou shumela zwone um ndi soko pfhesesa uri arali muthu a khou nyaga u shumela zwithu kha ḓivhedza uri u khou shumela zwithu zwifhio arali ni khou shumela uri ni khou ya national ndi soko pfhesesa uri zwi nga vha khwine arali ni khou ḓivha zwa uri national ni khou yela mini um sa vhone nṋe zwi nga si fane na zwa wa khaladzi hafhanoni ane category yawe yo introduciwa na ṅwaha fhedzi nṋe ndo vha ndi khou zwi ḓa zwa uri ndi khou shumela quantal three u vha top three ya quantal three ndi nga tou ri zwenezwo yo vhe yone thabelo yanga tsho vhe tshi tshone tshipikwa tshanga uri ndi ḓi wane ndi top three kha quantal three schools shango ḽoṱhe ḽa afrika tshipembe um ndi nga ri u shuma u shuma ndi u shuma um ndo ḓidzima zwinzhi nga maanḓa Eh, ndi nda ndi khou ṱoḓesa zwi strategy na strategy uri kuvalele kwa vha ku to itisa hani aiwa na nṋe vho sa muthu ovho hu tshi ḓivha na mabuḓo ane nda tekateka fhedzi u bva kha grade ya vhufumi na nthihi o ḓivhavho mugudiswa ane dzi distinction nga dzoṱhe ri ḓea ri vhuya nadzo nga mukhwama zwine zwo ḓivha zwithu zwine nda zwi ḓivha zwa uri aiwa zwistrategy zwanga ndi bva nazwo kule naho huṅwe na huṅwe ndo ḓi tea u dzudzanya dzudzanya kha mabuḓo ane anga a physical science na mathematics ho vha zwithu zwine nṋe sa muthu ndi a zwi takalela ndi nga ri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndo vha ndi tshi tea u vha ndi khou ita tshithihi kha zwezwo zwivhili ngauri ndo vha ndi tshi zwi funa na nṋe muṋe um accounting nayo ho vha zwithu zwine ngori ndo vha ndi tshi pfha u nga ri zwo ndeluwela nyana nazwo ndo vha ndi tshi ḓi takalela u zwi ita um fhedziha ndo vha ndi tshi ḓi ita ndi tshi sala nyana kha tshivenḓa nyana hafhanoni fhedziha ro ḓi fhedza ro dzudzanya na vhadededzi vhanga uri ri kone u vhonana zwo ri ḓo zwi itisa hani ndi nga ri metse ndi u tou itesa ndovhololo u practice ngori mulingo wa high school u nga ri yanga i khou ri dovhololi nyana zwino u itesa u practicesa mabambiri manzhi dzimbudziso nnzhi u a kona uri u tshi swika mulingoni naho i si yeḽa mbudziso wa swika uri aiwa ndo no vhona ino nga yeyi nga matshi ngo ralo ngo ralo kha mabuḓo a no nga english ndi nga ri kha thero kha thero i no nga english ri nga ri ei naho mabambiri a hone o ngora o ri fhambanyonyana heḽi ḽa vhavhili ḽo vha ḽi tshi nga ri ḽi ita ḽi tshi ri inyana um ndi sokou pfhesa uri muthu kha tou wana study guide tshine tsha nga ri tsho dzudzanea u tende u vhala na tshiṱori tshiḽani ngori u nga ri heḽi ya bambiri ḽa dzibugu a ḽi tou dinavho hu ḓi tovha no ri riṋe sa vhagudiswa ri vha ri sa ḓivhi na zwithu zwine ra khou vhudziswa ngazwo ngori ri vha ri songo ḓiṋea tshifhinga tsha u vhala zwino ḓiṋea tshifhinga tsha u vhala henezwiḽa zwi shuma kha tshivenḓa na tshikhuwa kha bammbiri ḽa vhili hezwi i was nga u thusa nga maanḓa fhedzi zwino ri no vhona uri vhagudiswa vha a vha pfhesesi ngo u vhala nṋe thi ḓivhi zwo ri avha vhaṅwe vha itisa hani fhedzi kha nṋe u vhala buḓo ḽi no nyaga u vhaliwa a thi ri metse na saintsi u vhala zwi a thoma fhedzi hezwiḽa zwa phanḓa ngei ndi u tou dovholola dzimbudziso u vhala nga kha nṋe o vha hu dzula fhasi nda sedza maipfhi anga nda vhala nda vhalulula nda vhalulula u swikela ndi tshi a pfha zwa uri o dzhena afha muhumbuloni wanga u bva hafho nda tshi ḓo vala bugu yanga hu ḓo vha u khou ṱoḓa u shuma zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi active recall uri zwiḽa zwithu zwine nṋe ndi khou bva u zwi pfaya fhaḽa ndi a kona u zwi ṱalutshedza muṅwe muthu na kana ndi nga kona u zwi vhea kha bambiri na ndi songo lavhelesa fhaḽani hune nda khou bva u zwi doba hone na ndi nga ri nga kha nṋe ndi u vhala hezwo zwino vhaṅwe vhagudiswa vha vhona unga ri u vhala ri khou amba u vula ra vhala ra vula ra vhala a so ndi nga si zwi humbule hezwo zwithu ngori muhumbulo nawo u nga si sokou fara textbook yoṱhe nga luthihi

ngarwo livhu ndi khou livha nga maanḓa mutshilisi ndi na muladzo no khou bva kha dakalo goodman mathihi vha ri ndi khou phululedza vhana vhashu vho shumesa kha vhe magudedzini vha yo ṱhaphudza pfunzo dzavho vha shume vha bveledze miṱa ya havho na vhupo ha tsini na vunḓu a fhedza ri ni tondiwe nga maanḓa phalaphala ḽo kovhela ah. phalaphala hai afha huna muthu ri khou fhira e, ndi khou to mu ḓivha kha noṱhe uri hu na muthu we na ni khou sedza khaye siani ḽa zwa pfunzo uri vheiwe ni ṱuṱuwedziwa nga uyu muthu um ni tshi khou vhala ni tshi khou lavhelesa ene uri na vheiwe ni ṱoḓo swika he a swika hone hone ndi nnyi hoyo muthu aiwa nṋe ndi nga zwi to ri vho hu ḓivha na nga muthu ane ndo vha ndi tshi to ri hoyunoni khoyu ndi khou nyanga u tevhela mm, zwine ene o no ḓi swikelela vho fhedziha tshikoloni tshanga ho ḓivha na muṅwe ane a ḓi dzhena hanefho hune nda dzhena hone zwino ane u pfhi vhutha wa mauḓa o ḓi ḓa hanefha kha ine show miṅwahani yo fhiraho zwino ndi nga ri sa izwi o vha o tevhelela milenzhe nṋe ndo ndi khou tevhelela zwe a vha o ita sa mabuḓo he nda fhedzisela ndi khou ita zwezwi ndi khou ḓi ya kha dzi grade dza nṱha na u ḓi vha mugudiswa wa wa wa u thoma thengo ya school zwifhinga zwi tevhelelaho ndo vha ndi tshi ḓi vhona uri aiwa nṋe ndi nga ri ndi a hira kha hounoni zwino ndi nga ri naye ndo vha ndo ḓi mu lavhelesa fhedziha ndo vha ndo ḓi lavhelesa na vhagudiswa vhoṱhe nga zwa ngoho nga u angaredza vhane vho no ḓi swikelela zwithu zwavhuḓi ndi tshi ḓi vha vhona kha dzi video dza youtube kha gift vhozekana uri avhanoni vho swikelela hezwinoni vho ḓi zwi konisa hani uri na nṋe vho ndi kone u ḓi wana ndi khou nga henefho Zhidzi,
Uh, nṋe ndo vha ndi sina muthu ane ndo mu sedza uri hoyu ndi ene ane nda khou ṱoḓa uri ndi fane naye ngauri ndo vha ndi khou ṱoḓa u ḓiitela dzina ḽanga nṋe muṋe uri na nṋe ndi ḓiwana uri afha muṱani ndi nṋe wo thoma u ya yunivesithi ndi nṋe wo thoma u vha chartered accountant um zwoṱhe ndo zwi ita zwi khou bva kha uri ndi khou ṱoḓa mini hu uri ndi kone u shandukisa nyimele ya hayani ho vha hu si na muthu ane nda nga to ri ndo to mu sedza uri hoyu ndi ene ane ndi nga ri ndi khou ṱoḓa u nga ri ndi khou ṱoḓa nga ene fhedzi ha na musi ndi khou ḓivha na vhathu vha khou ḓa vha khou ḓi ya national ndi khou ḓivha na vhathu vha khou graduate kha mabuḓo ane ane vha khou ita one zwi a nṱuṱuwedza uri na nṋe ndi khou ṱoḓa uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓi wane ndi hanefha maḓuvha Um, nṋe a ndi nga si ri ho vhona muthu we nda ndi tshi to ri khoyu ndo lavhelesa khae zwe nṋe ndo vha ndi tshi ita ndo vha ndi tshi dzhia bambiri nda tonga ndi khou ṅwala ripoto yanga ya muhumbuloni nda ḓi ṅwala dzi nomboro dzedziḽa dzine nda khou pfesesa uri nda swikelela hafhanoni ndi zwone zwithu zwine ndo sa ndo lavhelesa khazwo ndi nga si tori ho vhona muthu we nda ndo lavhelela khae mara ho vhona ripoto yanga ya muhumbuloni ye nda ndi tshi ri hei ndi yone ripoto ine nṋe nda ḓo pfhesesa uri ndo fushea um na zwe sa zwe rodney amba zwezwi ndi tshi khou lavhelesa vhathu vho no vho no yaho national kha youtube ndi zwithu zwe zwa zwi tshi nṱuṱuwedza uri khe vha vhathu vha khou zwi kona na ndi tshi khou ḓivha na zwa uri vho zwi konisa hani 0860002503 kana vashumisa x at msp underscore dj matshudeni songo tenda u pfukiwa nga tshipiḓa hetshinoni na vhoni vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamishumo ni vhudzisipo zwine na tama u zwi vhudzisa fhedzi kha ri sume ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya fhedzi ri vhuya ri tshi dzhia ṱhingo dzavho khathihi no vhala milaedza yavho ro thoma ra ri e eh.
clientele i fana u tsireledza vhone na vha muṱa wavho musi vho zhakiwa ngauri vhutshilo vhu a itea tshumelo dzashu dza funeral dignity plan dzo no thusa vhathu vha afrika tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho kha vha ri ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na ha vhafunwa vhavho ri badela hu sa athu fhela awara dza fumbili ina nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya clientele funeral plan mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndindakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho zwo leluwa u ita khumbelo a vha ṱolwi mutakalo a vha ḓadzi dzibammbiri kha vha sms ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientel life ndi fsp re mulayoni na ḽaisensi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho dzi a orowa kha phalaphala fm vhathu vha khou eh, hu khou sainwa hezwo zwo no pfi non closure Agreement. agreement ya Eh, vhanna vha khou sainiswa hedzi dzi- dzi agreement dza hone hapfi vha ḓise na khophi ya basa nga nnyi nga vha- vhathu vha vhafumakadzi ndi ni sathu hu sathu itea tshithu vha ndi funa funa vha na vha- thendelano Ya.
ya uri a thi nga zwi isi fhethu haya ndi anga na vhone a khou fhele ne na fhedza na ndi 200 sawo mbo gai 200 sawo ya mini

together Ee, ndi nga mini nga zwezwo hayi ndo ri dzi levels hayi Levels. Ah, dzulani na hayi dzulani dzi a orowa kha phalaphala fm ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa ḽavhuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na miss p kha phalaphala fm ya ṱahe minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe ndi phalaphala fm ya koperesi ya kha show ya la afrika tshipembe maḓuvha kha ri ḓo lavhelesa uri zwa zwino u khou gudela mini nṋe zwa zwino ndi khou gudela bsc in actuarial science university hanefha johannesburg university ya vets
nṋe ndi khou gudela accounting science hanefha vets university
aiwa nṋe sa maḓuvha ndi khou gudela bachelor of science in actuarial science hanefha university of witwatersrand 0860002503 ndi a zwi ḓo zwo ri eh, matshudeni vha ḓo vha tshi khou founa nga maanḓa so thi tami ino mbekanyamushumo ri tshi nga i vala ri songo tou pfesa kha vheiwe ine na khou vhusa mbudziso dzine vheiwe na vha nadzo phalaphala lokovhela
ndi hone ndi nga vhusa ni ngeno khomba na nyi eh, na mix masala spice nda kata uri mix masala spice ndi vhuweli na mutshidzi afho vha ḓo sa yo venga
u khou vhabva Eh, ndi vhuweli na mutshidzi vha vha vhana vhanga kha camp ya saika yo i was so proud yo wa sorry ndo ḓi kukumusa nga maanḓa ndi tshi tou vha vhona kha tv nda pfha ungari a thi khou vhona zwone Eh, ndi humbula ndi vhuweli ri tshi kha ḓivha kha camp A tshi, a tshi, a tshi, a tshi balelwa u wana ṋama ya khuhu, a sa ḽe ya kholomo, nda tea uri ndi mu senga-sengele uri a ḽe ṋama ya khuhu. Ei, ha, ho fhaṱwa fhenga mani! Na ḽiṅwe ḓuvha a tshi khou hana u bula bonethe uri ri dzhie tshinepe tsha gurupu. Na hezwo zwine Mutshidzi a khou amba zwone a tshi ri, Dzibazari dzi a, dzi a lwela, u khou amba zwone badi, ngori Saikha ro mu fha bazari. Jigijigi, Ai, muthu wo nngwasapa vho ri, Ai, nṋe bazari yavho ndi khou ḓo i dropa ngori ndo wana iṅwe bazari. So, but nonetheless, we are so proud of them, like u tou amba ngoho phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha Mudzimu u tshi khou ḓikhukhumudza nga havha vhana. Ṋamusi ndi tshi vha vhona kha TV, ndo vhea status dzanga hoṱhe kha Facebook, kha WhatsApp na gai gai uri, Yoo, vhana vhanga khevhe wee, vha dzheniseni kha radio vha khou interviewiwa. Ndi khou ḓikhukhumudza nga havha vhana, isani vhagudavho phanḓa, Venḓa kha ḽi ye phanḓa. yo a thi ḓivha zwo mberi mbini ndo takalesa u ḓiwana na tshitshi ah, ndi khou livhuwa nga maanḓa uri ḓi wonani khou ḓiya dzicamp
thiri dzicamp dzo no i thusani um ndi nga ri nga kha nṋe u tshi isiwa dzicamp edziḽa ngauri dzi vha dzo vhekanywa nga maraga u wana uri vhagudiswa vhane wa vha navho ndi vhaṅwe vhagudiswa vhane u nga ḓi vhambedza navho zwine zwa u thusa uri u ḓivhe zwa uri arali u khou nyaga u swikelela so ya national u thoma u vhone nga kha vha district yau uri aiwa kha district yashu ya vhembe ro fara vhagudiswa vha hani uri ndi kone u ya ngei ndi ḓo tea u thoma nda thoma nda fhira havhanoni zwi dovha zwa u thusa u ṱangana na vhathu vhane vha vha na kuhumbulele kwa fhambananaho na kwao ndi humbula ro ya kha ya saikha ro ḓi ṱangana na muṅwe mutukana aiwa nḓila dzine a fhindula nga dzo mbuso dzo vha sa fani na dza muṅwe muthu zwine ndi si khou pfesa uri na wo zwi ya u thusa u tshi khou lavhelesa dzimbudziso nga tshifhinga tshau na musi woṱhe nṋe ene o ya camp Ah. ya muthusa nga nḓila ḓe Ah, nṋe ndi nga amba uri dzi camp sa zwe ndi wo ni amba ni vha no ṱangana na vhathu vhane ndi nga ri ni kha level yo no yelana nyana ni a kona u vha- wana mihumbulo yo fhambananaho na ni ṱuṱuwedza zwa ni ṱuṱuwedzo ni khou vhona vhathu vhane navho hune vha vha hone vha khou shuma nga maanḓa zwithu zwa so zwi a ṱuṱuwedza ni a kona u thusa ni a kona u u ṋekedzana kushumele zwithu zwo kushumele ndi nga ri arali muṅwe a tshi ita zwithu nga iṅwe nḓila muṅwe a tshi ita zwithu nga iṅwe nḓila ni a kona u vhona uri hu na nḓila dzo fhambananaho dzo ita zwithu zwithihi mutshidzi mudededzi we a ne a nga tori ya Eh, mara ndi a ḓo zwi tonga ri eh, nga zwi nga konḓa nyana ngori ndi a ḓo zwi ndi vhadededzi vhanzhi vhane vha vha vho ni thusa vho khamusi ni to ṋekedza vho khamusi vha- vhadededzi khamusi vhone nomboro iṅwe na iṅwe ine na nga ṋekedza yone ya vhadededzi vha vheo vhone na ri ya eh, vhadededzi havha nṋe vho nthusa nga maanḓa ndi khou tou amba nga madzina um, ndi ḓo thoma nga vha extra class yanga vha mususumeli um, vho nthusa nga maanḓa ngauri ndi vhone vhane ndi nga amba uri ndi vhone vho nthusa uri accounting i improve ha dovha vha na vhanga ngomu tshikoloni ndi nga dovha nda amba na vho nkhumeleni vhane vha dzula nga tshiṱaraṱa tshithihi tshine nda dzula khatsho vha funza khwevha ndi vhone vhane ndi nga tou ri vho vha miyanga wa tshikolo u bva ndi kha murole wa vhumalo u swika ndi tshi phasa grade twelve ha vha na vho mukwevho vhane na vhone vho nthusa especially ngauri ndi mufunzi ndi vhone vhane vho nthusa um uri ndi khwaṱhe kha lutendo ngauri ho vha na khaedu nnzhi dzine ndo ṱangana nadzo vhukati ha ṅwaha ha kono vha na vho mudaho vhane navho vha funza accounting vha vha vhavhili vha munna na musadzi vhoṱhe vha pfhi mudaho na vhone ndi a pfha uri vho nthusa nga maanḓa uri ndi swikelele hune ha vha nda vha hone um vhadededzi na vha lo na vhaṅwe vhoṱhe na vhaṅwe vhoṱhe kha ri ngo tou pfufhifhadze thi khamusi ka tou mpha vhararu na vhaṅwe vhoṱhe nda ḓo zwo na vhoṱhe vha zwi ḓo zwo ri vho shuma mushumo muhulu badi Hey, vha nga ḓi fhira vhaṱanu fhedzi nga tshifhinga ndi ḓo lingedzwa ndi tshi ṱhonifhe Eh. aiwa ndi ḓo thoma ngo livhuwa vho tshikumbana na vhone makwarani vha extra class aiwa ai vho thusi vho shuma vhukuma ḓi dovha nda livhuwa u bva tshikoloni vhadededzi vhoṱhe vho ngo angaredza fhedzi ha pfarelo arali nda kona u topolavho ndi ḓo topola vho a tshama ndi ḓo topola na vho shina vha vhugudedzi vhanga vha physical sciences nda ḓi topola vho mvenḓa na vho slema vha accounting fhedzi ha vhoṱhe vhadededzi ayo vho malima ndi vho livhuwa nga vhoṱhe vhathembo vhoṱhe pfu um nṋe vhadededzi vho nthusesa nga maanḓa ei vho ḓala fhedziha nga u ṱhonifha tshifhinga ndi ḓo tou amba vhaṱukuṱuku na na vhaṅwe vhoṱhe sa zwi amba um ndi nga thoma nga mudededzi wanga vhe vha vha tshi pfunza um online na musi ndi hayani ndi vho mudau l nda tevhela nga mudededzi wanga vha vha tshi mpfunza life sciences yo vha yone ya nṱhesa kha statement tshanga ndi vho mathivha nda amba na mudededzi wanga wa, phys- wa physical science vha os navho vho nthusa nga maanḓa vho vha tshi ḓi dzulela u mphusha u bva mathomoni a ṅwaha nda amba na mudededzi wanga wa wa Metse na Metse vho vha vha tshi vho vha vha tshi ḓa vha na maanḓa vha tshi vha na maanḓa o funza ndi vho Zhuwa vho nthusaho nga maanḓa na vhaṅwe vhoṱhe na tshikolo ṱhonifha tshifhinga hmm. ri sa lunga miniti miraru fhedzi zwi amba uri noṱhe na miniti mithihi mithihi mithihi vhu vala musi ri tshi khou vala ino mbekamishumo na ngeletshedzo ine na nga ṋea maṅwe matshudeni nga vhe u vhane vha vha kha murole vhufumi na vhuvhili ndi vhormi
aiwa nṋe ṅwaha wanga ndo fara nga vese ino pfhi proverbs 21 ine ndi vhona u nga ri ya nakanyana nga tshikhuwa e re hard work e re good planning and hard work leads to prosperity but hasty shortcuts lead to um, failure aiwa u vha na zwine wa khou ṱoḓa u swikelela wa zwi vhea fhasi zwine zwa vha good planning wa ḓo zwa uri ndi khou nyaga u swikelela mini wa zwi ṱanganyisa na u shuma wo ḓifunga hard work zwi ḓo swikelela kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa khou ṱoḓa u tshi swikelela muthu arali a khou nyaga u swikelela bachelor kha ḓivhe zwa uri aiwa nṋe u ṅwaha wanga ndi khou nyaga uri maṅwe fheloni ya ṅwaha ndi swikelele bachelor a zwi vhee a zwi shumele zwenezwo muthu a tshi khou nyaga u swikelela distinction kha zwi vhee fhasi a zwi ḓivhe zwa uri nṋe mafheloni a ṅwaha ndi khou nyaga u vha ndi na dzi distinction zwo ya nga uri aiwa na hone u khou nyaga u ya national anayo a ḓivhetshele zwezwo zwine a khou nyaga uri u sa ḓivhetshele zwithu zwine u ḓo ḓi ri swika uri wo ḓi swika u mangala na zwa uri izwi aiwa ho no iteani ha zwino ngori u tshi khou ḓivha zwa uri wa khou shumela mini u ḓo ḓi pfa na iwe wo no swikelela u muthu nahone wo kona u ḓi ita uri u vhe proud wa munhu nṋe zwine nda nga amba ndi zwa uri tshikolo tsha lisa arali u khou tshi tendela uri tsho lise um ndi nga dovha nda amba zwa uri muthu kha ḓi vhudza uri hune a bva hone a zwi mu define uri ene a nga ḓi wana a gai kha vhutshilo um muthu kha ḓi vhudze zwine a khou ṱoḓa zwone ende a ite mushumo une a khou ṱoḓea uri a swike hafho hune a khou ṱoḓa one zwine a khou ṱoḓa zwone ndi ene muṋe ane a nga zwi bveledza a huna muṅwe muthu ane a nga zwi bveledza muthu kha dovhe a ḓitike kha lutendo ngauri especially kha matric zwi a ṱoḓea uri ni vhe na lutendo kha mudzimu uri a kone ni khwaṱhise a ni farise nḓila yoṱhe um sa zwe mutshidzi amba hafhanoni tshihuluhulu ndi u rangisa mudzimu phanḓa mm. hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwi nga tevhela ra kona u kona u pulana ra kona u ṅwala fhasi uri ri khou ṱoḓa zwithu zwa so na so ro rangisa mudzimu phanḓa ri tshi khou mu vhudza uri mudzimu wanga ndi khou ṱoḓa u swika zwithu zwa so na so ah, ndi nga amba uri kha kha ṅwaha wa maṱiriki tshithu tshihulwane tshine muthu a nga ita ndi u ḓi ndi u ḓi kuvhanganya iwe muṋe wa ḓivhudza uri zwithu zwa so a thi iti hezwinoni a thi iti wa wa ḓi ṋea ndi nga ri nḓila yau iwe muṋe ya uri nṋe ngori ndi a ḓivha uri zwine nda khou ṱoḓa ndi zwifhio hu na zwiṅwe zwine nda ḓo tea uri zwi mpfhuke ri tshi khou vala eh, hune ḽi a fhungo ḽo pfhi upfhi dzibasari dzi vha dzi khou ni lwela dzi khou ni lwela ndi khou ṱoḓa ee na hai fhedzi basari dzi khou mu lwela nga maanḓa basari dzi khou mu lwela ee

chiri so pano pa fm nṋe ri khou livhiwa nga maanḓa vhone vha vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo musi nṋe ri tshi takuwa hafha ri khou mbo ḓi namba rae mafhungo ne wa rae bae ha kona u tevhela mbekanyamushumo ri ya dzedzo bva kha misp na mveledzi tshiṱagong a ḓo vha madekwana vhuḓi a ah.
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa gc